Ilat bolup özümiz çözmeli bolduk. Biziň harby goşunymyz bolsa býurokratlar tarapyndan bir wagt satylyp gutarylypdyr diýip, özleriniň hiç kime gerek däldigini dile getirdiler. U nas bolşoý çeloweçeskiý resurs, to ýest suko to, şo wy worowali stoko let, sýo. Bu ýagdaý rus merkezi kanallarynda propagandaçylaryň we adaty halkyň indi Putiniň režiminiň gowşaýandygyny duýup, öňküleri ýaly gorky astynda oturmaýandygyna, öz pikirlerini aýdyp bilýändigine häl-şindi sosial mediýalarda hem gabat gelse bolýar. Kakie u nas byli celi, ofitsialno zayavleniye v naçale specialnoy voyennay operaciye? Vy vse pomnite? Denacifikaciya, demibilizasiya. Beýleki tarapdan bolsa, Russiýanyň Döwlet Dumasynyň deputatlarynyň käbirleri ýörite operasiýanyň plan boýunça gitmeýändigini dile getirip başladylar. Şol sebäpdenem rus goşunyny Ukrainadan çykarmagy talap edýärler. Şol sebäpli bolsa gerek, Ýewgeniý Prigožin halky gulluk etmeklige çagyryş edip, Russiýanyň dürli sebitlerinde saparlaryny ýygjamladyp başlady. Şol bir wagtyň özünde generallaryň özlerini urşuň öňki hatarlaryna ugratmaly diýdi. Şeýle-de olaryň sanyny azaltmagy teklip etdi. Özüni arkaýyn alyp barýan Prigožine size näme üçin hökümet tarapyndan basyş edilenok? Döwlet resmilerini arkaýyn tankyt edip, islän zadyňyzy aýdyp bilýäňiz diýen žurnalistleriň soragyna Prigožin şeýle jogap berdi, Menem risk astynda gezýän. Ençeme sapar öldürmäge synanyşdylar, emma başa barmady diýdi. Glownokomanduýuşiýa WSU generala Zalužnywa we. Ukrain harby goşunynyň baştutany Zalužnynyň aýdan bir sözi garşy tarapyň esasy media ulgamlaryndaky propagandaçylaryny has-da alada goýdy. Ol Biribar maňa Russiýanyň araçäginde saklanmaga kömek etsin diýdi. Şeýlelik bilen Ukrainanyň garşylykly hüjüminiň ýakyndygyny belli etdi. Iýun aýynyň altysynda Ukrainanyň Kahowka gidroelektrik bekedi partladyldy. Daşary ýurt aňtawçylarynyň we garaşsyz žurnalistleriniň habar bermegine görä, Russiýa Ukrainanyň garşylykly hüjüminiň öňüni almak üçin taýýarlykly gurnan terrorçylyk hüjümi diýlip nygtalýar. Hatda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň elinde muny tassyklajak maglumatlarynyň bardygyny anyk etdi. Dnepr derýasynyň çep tarapy ruslaryň bikanun eýeleýän sebitleri bolup, häzirki wagtda edil şol sebitleri beketden gaýdýan suwlar basdy. Ilatyň diňe jaýlary däl-de, eýsem şahsy emläkleri, oba hojalyk meýdanlary, mallary suw astynda galdy. Ekspertleriň berýän maglumatlaryna görä, segsen-segsen bäş töweregi ilçeleri suw basar. Altynjy iýunda Birleşen Milletler Guramasynyň Nýu-Ýorkdaky ştabynda gyssagly geçirilen ýygnanyşykda Birleşen Milletler Guramasynyň Russiýa wekili Nebenziýa Ukraina Krymy suwsuz goýmak üçin Kahowka bekedini bilkastlaýyn partlatdy diýdi. Emma Krym ýarym adasynyň resmileri Krymda ýene bir ýyla ýeterlik suw bar diýip, Nebenziýanyň beýannamasyna gapma-garşy gelýän jogaby berdiler. Kahowka bekediniň sputnik arkaly alnan suratlarynda bolsa, bekede barýan gury ýol partlamadan öň döwlüp, zaýalanypdyr. Häzirlikçe ýygnalan görkezmelere salgylanyp, ukrain tarapyndan bekede golaýlaşmaga hiç hili mümkinçilik ýokdugy ýüze çykdy. Bekediň partladylmagy Ukrainanyň garşylykly hüjümini gijikdirmek üçin edilen bolup biler diýlen pikirler has ýaýbaň.